Ka wā toro ake rā ko te ngākau ki te mana nui o te rangi, ki te i'i nui o te rangi, ki te we'i nui o te rangi. Me te maioa ake rā oki ki ngā tini aitua ku ngaro atu ki tua o ngā rangi, aere, okioki, okioki mai rā. Otirā anō ki a tātau te kaupapa tangata e takatū nei e oreore nei te mata o te whenua, mauri ora ki a tātau katoa. Koia, ko tēnei, ko te waka o Te Kupu o Te Uru e tū ake nei ki te tuku anō i ngā pūrongo i puta mai ai te reo o te uru me te titiro anō rā ki ētehi o ngā ngako taketake E wērerei mai ana. Ki tā tātou nei pūrongo tuatahi, kei raro tēnei kōrero i te wakaruru au o te maunga Taranaki ki tētē o ana uri, koia tēnei ko Denny Moiau. He tangata ngākau nui, he tangata Hoatu ki te iwi. He tangata ka wakaruru au i te iwi a ki tōna rauaroa. Oiti anō nā roto i tēnei pūrongo ka kite i ētia wā nama i roto i ngā tau, me te mea nei koia hoki tētia o ngā kaitono mō tētihi tūranga ara te tūranga koromatua ki te roe o Ngāmotu ki Taranaki, anei rā te pūrongo.
E tangata manaaki, e tangata apori, e tangata pukukata e, ko Teni Moiaʻu e. I tupu ake a Teni i roto i ngā maʻi porotū a te iwi Māori, koia anō e kai pakanga kia ora mai te mana taurite ki te tangata.

E kotahi tau ki muri ka mate tōna waeine, engari ōna akoranga e ora ana i tōna wānau. Ko Te Aumāngea, Te Wakaiti me Te Nootaʻi ētehi mātāpono nui i wāngai atu tōna waeine ki a ia.

Ahakoa ka eke Tangaroa ka eke Panuku a Moiaʻu, ko Te Apori ōna oa me tōna wānau ka eke. Ai tāna, ahakoa ōna wikitōria, ka kawe oki i te muri me te mua. I think people need to understand

Ko ngā kupu a ōna mātua e areare ana i roto tonu i a ia, ā, ei tāna, ko ia tonu e wai ana i ēnei toʻutoʻu a rātou mā. There's there's a quote that I recite every day and it's to do with our our rangatahi and it's to do with my boys and that quote is one day your children will stop following your advice and start following your example. Ko te wawata nui a Moiaʻu kia tūria ngā paki iwi kaʻa a ōna tūpuna ei uara i nui mō te āpōpō. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Ka ki ra e Jenny tenei te mihi ake ra ki a koe karanga mai, karanga mai. I o mahi mo to wanau, mo o tamariki, to kura mai mai a rawa ka tangi atu ra ki to waene ki a ratou ma kua mene ki te po, tae noa ra ki nga mahi mo te iwi. Ana e tangata rongonui koe mo to ngakau pono me to o atu ki te iwi, Ngā apu, tae noa atu rā ki te āpori nui tonu. Kaua i tēnei rangi anake, engari ngā rangi katoa, ngā wiki, ngā marama me ngā tau kua pauri ake nei. Tēnei ka mī atu rā koe, Denny, ka pai tēnei. Ka tika, kia tono atu rā koe, ā, ki tērā o ngā tūranga matua, arā, ki te Kauniera, ā, wēnā kei te kite ake rā, kei a koe ētehi painga, kei a koe ētehi ua, kei a koe te ngākau, me te wairua māaki, ana ei iki, ei āpai ake i te iwi, arā, ki wai oranga ake, ki wai oranga ake. Nō reira, kia uita tonu tō rere i te mata o te whenua, tukuna atu rā tō ā ki runga ki ngā iwi. Ū, kei wea mai tēnei mea te mana, te manu kura. Koia rā tērā te kura, koia rā tērā ko te manu, ana, koia rā tēnei ko te pūrongo te wai ake nei mō tērā o ngā tākaro matua nui, ko te poi tarawiti. Tērā ia ēteʻi o ngā manu a kua toʻia mai ai, i, mai ia manu kura tonu, mai i tērā kōanga, ware? Ana, ai a, a kia tūria ko te tū ki runga i te papa ākinakina, arā ko ia mō te a, poi, a, te poi tukutuku, mō te poi rewarewa, oti anō mō te poi kōkiri. Me pērā rā taku whakamāori ake, kāti, kia tauri ake tātou ki te pūrongo.
E mārakeraki ana te kite i tō rātou ngākau whakapuke, tō rātou manawa piʻarau, me tō rātou pukeketanga. We all worked really hard to get to a level where we can play netball for Māori netball.

all the girls to be selected this year it's been a massive privilege for all of them and for us to be back involved. Ioi anō, ko Maia Maani, kei te pae whanake, e tino toa, e piipii ake ana. I think for Maia, her tenacious attitude and her competitiveness is her point of difference and I think

inspires us too, we've done heaps of um, outside of netball stuff about Māori culture and stuff, so yeah, it's really inspiring, pushes us good. Ahakoa e mōiotia wānuitia ana a Manukura mō te kounga ōna kaiaka, e waka ireira tonu te ahurea Māori.

kia eke ai ia ki te kapa ā-motu. Next year I want to aim to be one of the starting seven or the twelve in the squad so I'll be training hard in the off season with my school and in the holidays so yep. Whaia te piro teitei tai tamaine ma Iriwere Rerikura te reo o te uru.
Auē rā, ka tuku atu ai au aku mihi i tēnei wā. Ana, tō koutou koi, tō koutou pūioio, tō koutou pakari, tō koutou māia. Ki te wai atu i te uara i o tēnei o ngā tino tākaro, ko koutou rā tērā. Ka tika ā, ki ara ake, kia maiangi, kia topatopa, kia rere, ara, ko ngā, ko ngā manu o Manukura, tā te mea he manu te āere, he manu te tū, ā, te koi o te manu, te mārama o te manu, ā, te hūnukunuku o te manu, te rērererere āere o te manu, Ērā uatanga katoa ana ka puta, ka puta, ka wana mai i a koutou ana i roto i tēnei taumata tākaro. Nō reira kia angitū tonu e te manu, ā, topatopa ia te ātea. Kei te oki a kau atu rā ki roto i te rio o Te Rohe o Taranaki i tēnei wā, ā, ki a Toi Foundation, otiano ki tēnei o ngā ratonga, ā, tautiaki. Ana i ngā kaupapa a te hāpori me te o ngā kaupapa a te iwi nui. Oti anō ko te poutama tēnei te kōrero tiaki nei i roto i tēnei pūrongo me ōna ua hei aui atu i ngā tini puna, i ngā tini rōpū, ka wai atu rā i ngā ua taketake nō roto mai i tēnei kaupapa o Poutama. Kāti, kei te pūrongo te roanga atu o ngā whakamārama.
Ko Toi Foundation te pouere i te kaupapa Toi Foundation Poutama Program e waka i tā i ngā rautaki whakaāere a tēnā kaupapa, a tēnā kaupapa.

community and help to look at intergenerational change. Ko Toi Foundation Poutama Pilot Program e aro nui ana ki te waka whanake ake i ngā kaupapa me ā rātou māere rautaki, ā, ko ngā kaupapa pēnei me te mātauranga pāpāo, auora, me ēteʻi atu, kua aro mai ki tēnei kaupapa.

some goals to just get the organisation ready so that with the health reforms that are here and the new opportunities that go with it, it's just been a really fantastic opportunity for us. Ko Tuiora tēteʻi o ngā kaupapa kua piritaʻi ki te ara o Poutama. E ai ki a Wano, ko te aronga matua mo te kaupapa nei, kia aro wakamua te kaupapa me te waianga i tēteʻi māʻire mo ngā tau kei te eke mai.

E ai ki a Wanoa, i rongo i te ekenga o te kaupapa o Toi i roto i ngā kaupapa nei. Ka mutu, i te wā i mahi tahi ki ngā kaupapa ā-iwi, ā-pū me ngā wānau maha. I think what's really exciting about the Poutama Initiative is it's a different way of funding a network of providers and so there's opportunities for collective impact but there's also the space and time for people to Think about their organisations a lot more strategically and have a look at what they need to get out of the Poutama pilot for them so that they can better cater for or better support whānau and communities. Ko te manako nui a Rūwhiu mō te kāhui nei, kia wai mōiotanga rātou mā te kaupapa Poutama kia puawai ā rātou ake kaupapa. Aroha Broughton Pue, Te reo o te uru.
Hī a te tai o te tau, ana ki te hī te tai o te tau, ā, ko te tauonuku, ko te tau o rangi, ā, koia rā tēnei e kite ake ana, ā, i ngā rau uruuru, Ka awina atu mā roto i tēnei kaupapa mō ngā take mātauranga, ngā take auora, ā, awe anō ngā take a te āpori, ana ka noho mai i tēnei ko te poutama tonu, ā, hei ara i, otiia anō hei amoamo, ana i a koutou ngā tira, ngā karanga tira, ana ka haere ake rā ki te wai Ua, ki te wai oranga ana i tēnei o ngā kaupapa kāti, ka mete mārama koia tērā ko Te Ara Poutama e aʻu ana mai te papa ki te rangi. Ki te wā ia ko tērā whakaaro taketake ana ka puta, ka ora ki te whaiao, ki te ao marama. Kua pūia mai au e wai e te au. Ki wea, ki te roe o Rangitāne, mo te aa, oti anō kei te tū ngā whakatatāi, whakataetae rānei, arā, o ngā kaitono ki te kaunihera o te roe o Rangitāne. Engari, ko tēnei o ngā pūrongo kē e aro atu ana ki te tokorua Uri Māori, arā, kua uru atu ki te wāri Māori tonu o te rohe o Rangitāne. Anei nā te pūrongo.
Ko ngā uri o Rangitāne o Manawatū, a Rolly Fitzgerald rāua ko Debbie Marshall Lobb, Ko rāua hoki ko ngā kaunihera hou o te pūao Wāri Māori ki te kaunihera o Te Papa i Oia.
He tino mīharo tēnei e tīma, nō te mea i te whai hua o tō tātou te iwi Māori, o te hāpori, te nuinga o te mahanga o te kaupapa i mua i a māua ko Debbie, nō reira he tino mīharo a māua i tēnei mahi. Ko tōku whakaaro o te pō, te tuatahi, kia maumahara tonu ki a rātou, koro Sam Mihari, whai a Wana Davis, me te māmā a Debbie, a Yvonne Marshall. Nō te mea, ko tērā kia tau ai, kia tau ai i runga i a au, i runga i a māua.

Like he does those who have gone before us. Ko rāua ka whiwhi ki ngā tūranga kaikaunihera o te pūao Wāri Māori, hei te pōti whānui, eke mai nā hei te marama o Whiringa-ā-nuku, ka mutu, ko rāua anake ko ngā kaitono i tonoa ki te tūranga i roto i te wā tika.

positions that are made available for Māori to have genuine representation and to contribute and sit at the table uh, to make decisions about our city and the community is a privilege and an honour and something that's not lost on us. I tū ngātahi rāua ki te kaupapa a te kaunihera e kia nei Meet the Candidates Night. I tū ki te whare whakaari o Globe i Te Papaioia. I umere katoa te whakaminenga i ō rāua whakautu ki ngā pātai i pātaihia e te whakaminenga ki a rāua. I mean aspirations for Māori, when you talk to Māori, we all have the same aspirations, you know, to live well, live happy, make sure our tamariki are cared for and looked after, make sure our pakeke are cared for and looked after, and I think that's just intrinsic of, you know, all of our Māori communities around the motu.

He wheakotanga nui, he mātauranga nui tō rāua ka kawea e rāua ki runga i te kaunihera. He manawa nui tō rāua ki te kōkiri whakamua i ngā take nui a ngāi Māori otirā ngā hapori katoa o Te Papa-i-ōia. will last the whole three years would be a good start um but yeah as I said on stage you know for Debbie and I we just want to know that we were able to contribute um that's uh, uh, probably the, the top priority for us to be able to contribute

I roto i ngā marama eke mai ana, ka akoako haere rāua i ngā tikanga me ngā whakahaeretanga o te kaunihera, tae atu ki ngā take nui kei te tēpu kōrero o te kaunihera i tēnei wā tonu. Te mihemi te reo o te uru.
Ka tiaki e Rowley, ā, kōrua ko Debbie, tēnā rā kōrua, ā, kōrua te ari ake nei i te kawa ora o te ao Māori, kōrua te are, te ari ake nei i te tikanga o te ao Māori, kōrua te are ake nei me te iwi kei muri i a kōrua. Koia rā tēnei ko kōrua ka noho rā i tērā taumata hei māngai, otianō hei māngai kōrero mā te iwi te tuku atu i ngā ua o te iwi ki roto i te kaunihera tonu. Koia tēnā, ko te matū taketake rawa o te wāri Māori. Nō reira, kōrua rā te kite ake nei, te rongo ake nei i a kōrua i tērā ui i tūtakitaki ai ngā kaitono, koia rā tēnei. Koia rā tēnei kua tau ki te wā, arā, ka, mā korua anō e kawe atu i te ao Māori ki roto i tērā wā i, arā, ki te Kaunihera. Ā, e ai he kōrero i tua atu o tērā, engari, nei nā te kōrero o Heiwa ka tau ki runga i a kōrua, kia tau ko ngā manaakitanga, kia puta ai ko ngā ua, ko ngā painga, ko ngā rawanga hei oranga mō te iwi, kōkiri, whakamua. Kāti au i konei e te iwi koia rā tēnā ko ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru, ā, me te mea nei e tātau mā ka tika kia mihi atu ki ia te kaikōrero, ki ia te kai ā, whakapuaki i ngā kōrero ana ki a mātau o te reo o te uru oti anō o te kupu o te uru nei. Ā, ki kā, ki kakama tonu rā tātau ki te mātakitaki me te tautoko i ngā pūrongo katoa Ana ka puta wererei atu rā ki te ao. Hoi anō, kuraʻi māku. Kia tau tonu ngā manaakitanga ki runga i a koutou katoa e te iwi ē, ki runga hoki i a koutou e te māngai pāo e tautoko mai nei, e tautoko mai nei. Ko ngā kupu ēnei i ara mai i te ngākau tapataʻi o te reo irirangi o Te Korimako, o te reo irirangi o Wanganui, o te reo irirangi o Rangitāne. Kia tau pai mai te mauri ki runga i a koutou, hui ē,